Исәнмесез, дусларыбыз. Бүген безнең кунагыбыз, әңгәмәдәшебез җыр күңелле, шаян кеше, алып баручы, алып кайтучы, шагыйрь,
юморист, Татарстанның һәм Башкортстанның халык артисты Җәвит Шакиров үзе. Хәерле көн дип әйтимме, хәерле кич дип әйтимме, хәерле

Әйе, менә син һәр вакытта да санарга яратасың, сорыйм. Менә сорау мондый булырга ошаган. Театрны яратасыңмы? Син театрны беләсеңме? Театрга йөрисеңме? Артистларны беләсеңме? Дип шулайдыр сорауым. Нәкъ шулай. Менә беләсеңме?
Мин шулай үзең кебек теге э, үзе белә торган акыллы кешеләрне яратам.
Мин э, гомумән э, сәнгатьне яратам. Театр өлкәсен яратам, театр сәнгатен яратам, җыр сәнгатен яратам, бию сәнгатен яратам. Әмма дә ләкин менә минем тормышымда беренче Казанга килгәч роль уйнаган ул театр сәнгате дисәм дөрес булыр. Чыннан да менә э, әйтеп киттем бит, э, театр училищесында укып йөргән чаклар, ул вакытта читтән торып институт, сәнгать институтында укыган вакытлар, Камал театрында сәхнәчесе булып эшләгән чаклар, Әле бер үк вакытта, әле артист булып эшләгән чакларда. Менә бу ничек җитешкәнбез әйме, ничек өлгергәнбездер. Яшь чак, дәртле чак, теге э, кан кызу чак дип әйтсәм дә дөрес булыр. Утырасың бит әле, хәзер дә кан синең, Аллага шөкер. Монда биергә ярыймы юкмы? Ну, бию артык булыр. Чак белән, бит тик кенә утыра торган кеше түгел. Менә ни өчен әйтәм, роль уйнады дип театр сәнгате. Институтта укыган вакытта э, Флера Харисовна безнең э, сәнгать теле теге э, нәфис сүз буенча өйрәтә торган укытучыбыз, мөгаллимә. Ул инде тырнаганнан соң җитәкләп Камал театрына алып барган кеше. Марсель Хакимовичка. Менә шунда тормышның Йөздәнчә процентка борылып, име, икенче дөнья башланганы шуннан сизелде. Ул бит театр шундый сәнгать, анда бер кереп китсәң, аннан чыгып булмый. Ул сәхнә. Син чыккансың бит әле. Юк, безнең аның сәбәбе бар. Һәм менә шушы театрны ничек яратмыйсың инде? Андагы Камал театрында аның кереп кенә име, аның бер һавасын иснәп, андагы корифейларны күреп, андагы Данлыклы шундый театр сәнгатенә көч салган, име, тарихлар буена алар менә шушы театр сәнгатен күтәргән, име, бу шәхесләр кырында янәшә генә басып тору да зур бәхет. Менә бу бәхет миңа тәтеде. Әле алар белән бер сәхнәдә спектакльләрдә уйнау, бу Икеләтә бәхет булды. Шуңа күрә. Менә безнең бу бина бит инде Тинчурин театры бинасы, элеккеге Камал бинасы бит инде, әй бит. Менә син инде, әлбәттә, Камалны яратмыйча мөмкин түгел. Гомумән, татар сәнгатен яратмыйча үзең әйтмешли мөмкин түгел. Менә Тинчурин театрына мөнәсәбәтең ничек? Менә мин бит ерактан киләм. Һәм менә бу театр, Тинчурин театры минем өчен тагын да кадерлерәк. Ага, менә ничек.
Беренче чиратта театр училищесында укыган вакытта һәр вакыт шушында спектакльләр, концертлар карарга керә торган. Менә бит.
Әле бу театр Тинчурин театрына әверелгәч, әле монда үзебезнең күпмеләр тапкыр чыгыш ясаганыбыз булды. Ничек кадерле булмасын инде. Әле аның ишек алдында Салих Сәйдәшев музее бар. Безнең 2 ел шунда име тулай торакта яшәгәнебез. Менә һәр урын безнең өчен истәлекле, кыйммәт, кадерле, тарихи. Менә шуңа күрә әйтәм. Ә инде Тинчурин театрына килгәндә, хәзер бит театр сәнгате ул бик теге конкуренция көчле. Театрлар күп. Но театрлар арасында бигрәк тә, чөнки яңа әсәрләр чыгарга кирәк. Заман таләбенә туры килердәй, халыкны җәлеп итәрдәй. Ә бит Андый әсәрләрне язучылар сирәк. Кайтып-кайтып гел теге э, үткәннәргә кайтырга туры килә. Әмма ләкин аны да яңартып куйганда бит аны режиссерның да фикере башка булырга тиеш, ул э, яңача эшләргә тиеш. Шуңа күрә һәр театрның да проблемасы бар. Ул сәнгатьнең бөтен өлкәсендә дә проблема бар. Әмма ләкин минем уйлавымча, менә Тинчурин, Тинчурин театрының тагын бер шәп шундый бер ягы бар. Әйме? Менә монда концертлар да була, монда спектакльләр дә була, монда очрашулар да була. Монда менә моноспектакль дип әйтеләме ул, мин аңламыйм. Менә 2-3 кенә артист шушындый менә яңа ысул бит инде бер уйлап карасаң. Мин э, ул Мәскәү театрларында аны ишеткәнем бар, Петербург театрларында, зур театрларда, әмма ләкин менә монда безнең Зөлфия белән караган соңгы спектакль дүрт кенә кеше уйнаган нәзер спектакль. Әйе, Туфан Миңнуллинныкы. Менә
бу әкият. Әйе, үзем дә. Аның артистларын кем сайлагандыр әйме? Аны кемнәр или үзләре шушылай итеп җыелышып артистлар фикерләшеп шушылай спектакльгә алындылар микән? Менә мин шаккатмалы әйбер булды бу. Монда күбрәк э, теге эчке рухы белән туры килгәнлек белән үзләре оешкан бу спектакль. Бәлки шулайдыр.
Но җыладык та Көлдек тә, һәм менә шуннан кайтканнан соң шушы театрга тагын бер тапкыр хөрмәт уянды. Әйе, ди, моно дигәннән, бездә чынлап та моноспектакль бар, бер генә кеше уйный торган, Шахмат дип атала. Бармы?
Әйе, Рөстәм Гайзуллин берүзе чыга да. Менә әле аны күргәнем юк. Рөстәм белән дус име? Әйе, килеп кара.
Менә!
Булды, чакыруың өчен рәхмәт. Мин сиңа, мин сиңа чакыру белән тегештырмын. Яна. Оглату. Мин нәрсә әйтәм? Чөнки Тинчурин театры ни өчен кадерле? Ни өчен якын? Чөнки монда минем белән театр училищесында укыган бик күп дусларым, курсташларым эшли. Менә бит. Санап китсәң, алар менә Лилия Мәхмүтова, Шәмси, Закиров, Ринат Шәмсиев, Ринат Шәмси, Шамский, соңа күрә, әле монда Илсөя, Илсөя Сафиуллина, тагын монда кем, менә әйттерәм, алар һәрберсе дә якын. Аларның бит хәр уңышын күзәтәсең. Әле шалтыратканда сорыйм, әйтәм, нинди спектакльләрдә уйныйсыз? Нинди мин әйтәм, уңышларыгыз, яңалыкларыгыз бар? Ничек якын булмасын? Сине юкка гына чакырылмаган. Син белеп чакыргансың инде. Карале.
Теге сәбәбе бар дигән сүз чыкты театрдан китүнең. Әйтә алмассың микән или сер мул? Юк, сер түгел.
Чөнки ул вакытта Зөлфия консерваториядә укый иде. Зөләйха апа Хисмәтуллина да бик данлыклы, шундый татар җыр сәнгатенә зур өлеш керткән шәхесләрнең берсе, профессор. Мин инде институтта да укыйм, театр училищесында да укыйм, театрда да эшлим. Һәм монда инде шундый бер вариант килде. Тәкъдим иттеләр дип әйтсәм дә дөрес булыр инде. Филармониягә Зөлфиягә шундый тәкъдим булды. Зөләйха апа Хисматуллина инде Зөлфия синең тавышың куелган, Уфада укып килгән инде училище институтлар тавышың куелган, консерваториядә монда безнең ул вакытта Илһам бәпбәләкәй бер генә яшьлек бала, машина фәлән юк бит инде, трамвай белән Казан үзәгендә опера теге балет театры кырында очрашабыз да, баланы тапшырам да, ул кайтып китә, шунда тагын очрашабыз да, мин я шунда, менә гел шушылай баланы гел юлда гына алыштырып йөрдек инде. Чөнки башка вакыт юк. Ә инде монда да шулай. Чөнки мин театрга китәм, Зөлфия кайтырга кирәк. Монда чакны кайтып киткәнче, үчеп менә бу общежитиегә, менә бу Тинчурин театры ишек алдындагы общежитиегә. Урамда гына очрашабыз. Мә сиңа бала, мин киттем театрга, ул кайтып китә. Мин я ул консерваториягә теге дополнительный ниләр була бит инде, вокал буенча ниләр инде. Урамда мин кайтканда, менә бала сиңа, мин шулай, менә гел шушылай булды. Димәк, театрдан китүең Зөлфия белән бәйле. Юк, Зөлфия белән бәйле, чөнки консерваториядә әйттеләр дә инде шулай, менә консерваториягә, то есть филармониягә барып тыңланып карагыз. бардык элек бит худсовет дигән әйбер бар анда утыралар инде бөтен артистлар җырлап күрсәтәсең һәм зөлфия белән утырдык та сөйләшеп инде әйдә болай итәбез зөлфия бит инде үзе генә гастрольгә чыгып китә алмый беренчедән хатын кыз буларак аңа бит инде мин дә көнче дип куй
менә бәлки яшь вакыт танысы да булгандыр име Но уйлаштык та инде, бәлки алып баручылар да кирәктер, концерт алып баручы, конференция, нәфис сүз осталары, әле бит әле юк юк та әз генә булса да җырлый да белә. Бергә барып, матур итеп шундый не, чыгыш ясадык. Әле бит аның буҗагы бар.
Теләсә кайсы театр актеры эстрада эшли алмый алмый. Юк, икесе ике әйбер. Театр артисты ул Кайсы берсе театрда гына, ә сәхнәгә ничек дип әйтим, менә концерт алып бару ул үзенә башка икенче профессия. Аны күз алдына китереп булмый. Һәм менә бәхет шунда елмайгандыр инде. Икебезне дә Абдулла Тукай исемендәге татар дәүләт филармониясенә эшкә алдылар. Мине нәфис остасы, концертлар алып баручы, Зөлфияне җырчы буларак. Менә шуннан соң театр белән хушлашырга насыйп булды, но иң безнең өчен үпкәләгәне һәм инде беренче тапкыр да безгә ярдәм кулын сузганы ул да булса Шамил Зиннурович булды. Шул кадәр китмәгез.
Монда бөтен мөмкинчелекләр бар. Әле Зөлфияне дә театрга чакырып, әйме. Менә зәңгәр шәлләрне уйнарга, анда җырлы рольләрне уйнарга юк. Чөнки бит инде теләк булгач, җырчы кеше җырчы булырга тиеш инде. Ул бит яңадан үзеңне үзең теге кире әйләндереп, кире тәрбияләп булмый. Шуңа күрә иң борчылганы Шамил Зиннурович булды инде. Аллага шөкер, югалмадык. Әле менә минем үземнең артист булып китергә Уемда да җук вакытта мин сине телевиздан күрдем беренче тапкыр. Теге ак итеге башкортларча озын итеп сузып, сузып, сузып, сузып, шүт итте. Шулай гына хәтерлим. Миңа бик кызык булып тоелган иде. Юк.
Бу белән син әллә кайчангыларны искә төшерәсең. Бу бу мин шуны хәтерлим. Бер 30 ел элек. Мин шуннан бирле син минем Күңел дә истә. Син шул дәвер кешесеме диде бала. Мин син әле яшь дип беләм. Менә ул артист булып китү ул вакытлыча гына сәхнәгә, сәнгатькә килү дигән сүз түгел. Әгәр дә син яратасың икән профессияне, хит театр сәнгатен, хит э, эстраданы, син аның фанаты булырга тиеш. Аны сиңа аңлатып тора Сыйбулсын. Чөнки сәхнәне яратмасаң, тамашачыларны яратмасаң,

Хәзер бит инде бөтен телефоннар камералы. Әйе. Теге бер хатын кайтканда ире сөяркәсе белән хатыны бер сүз эндәшмәгән. Тегеле гел аста, өстә гел карточкага төшерә икән. Ире на память что ли дигәч, юк шул бәгырем, на памятник дип әйтә ди. Бигрәк.
Бу кара юмор булды. Ярый инде бу кара юмор түгел бу. Мәгънәле юмор. Мәгънәле дә, мин мин э, Камера дигән мәгънә әйтә, аны өздереп атарсыз. Өздермибез.
Мин борчылып утыра дирем әле, мин әйтәм, Җәвит Шакиров үзе килеп бер мәзәксез китерми икән дип. Сафта трасуман син әле дип. Э, Мәзәкләр күп инде алар, шуңа күрә аның бит әле театр темасына кагылышлысы бик юк. Артистлар турында. Синең бармы соң Син Театр синең белән һәрвакытта да теге мәзәкләр алышып торган. Театр турысында бар менә мондый. Кара, нишләп гел минем турыда да минем турыда сөйләшәбез. Әйдә синең турыда сөйләшик. Син минем соңгы спектакльне күрдеңме дип әйтә ди. Әфәт бу минем турыда. Я, ул мәзәк дигәннән берәү Бөкедә утыра икән. Ага. Машинада, пробкада, бөкедә, татарча сөйләши, бөкедә утыра икән дә. Моның ЗАГСка барырга соңга калган. Шалтырата икән. Булачак хатына. Карале, мин бөкедә утырам. Килеп җитә алмыйм. Анда пока берәрсе юкмы, шуңа гына кияүгә чыгып тора әле дип әйтәсе. Дәвам ит, сүзне мага. Син бөке дигәннәр бер хатынга ире шалтыра дигән. Качан кайтып җитәсең инде? Качан? Бу әйтә икән, мин бөкедә утырам. Ник, ник артта машиналар күпме дисең? Артта бик күп, алда күпме ни? Алда берәү дә юк, мин беренче дип әйтә ди. Аннан соң менә бу темага күчик әле. Син бит инде күптән шигырьләр язасың. Син теге э, иҗатның бөтен өлкәсендә булдыра торган кеше. Әзәзләп. Э, ну, әзәзләп булгач, шунда ул үсеп китү игътибар бит инде зур итеп. Менә э, әзәзләп дигән сүз чыннан да бик ни икән ул. Менә шул әзәзләп дип кенә тотына шунда, аннан кире бик нәпсе үсеп китә икән. Әйе, безнең авылда да бер бабай Ибраһим бабай бар иде. Э. Ә Ибәтулла бабай берсен түгел. Ул үзенең хатынына әлегә яраттыр дип өйләнгән дә гомер буе яшәделәр шуның белән. Ул шигырьләргә килгәндә әзәзләп булмыйдыр инде ул китап чыгарлык булгач. Аллага шөкер, менә бу китапны мин башта алыйм әле кулыма Йосыф. Бу китап Болай дип чыкмас инде ул. Теге син әйтәсең бит, әле янәшәдә безне төрткәләп, эткәләп торучы хатыннар бар. Стимулятор. Стимулятор. Шуңа күрә мин инде үзем э, шигырь төзәтергә яратам, кайсы бер шигырьләргә җитмәгән өстәргә ярата. Ул җыр текстлары бит шулайрак, ул теге кайсы берсе ярамый җырларга. Үзем язганнары да бик күп. Теге язасың да кызык өчен теге хис килгән вакытта, илһам килгән вакытта ана кире куяр, шунда бер җиргә куясың да югалып бетә инде. Һәм Зөлфия әйтте инде, синең бөтен шигырьләрең җугалып бетә, берәр китап чыгар, дип. Һәм мин пандемия вакытында менә бик рәхәтләнеп, эштә бик ул кадәр түгел, концертлар да бик юк. Шуңа күрә мин утырып, язганнарын язып, элеккеләрен җыеп, ну, монда бөтенесе дә юк, алар инде югалып беткән, кайсыберләре искә төшеп китә. Ну, китап итеп чыгардым, Аллага шөкер. Әйдә, укып күрсәтәсеңме соң? Мин укып

Без үскәндә һәрбер өйдә дә була торган иде бер почмак. Акыл керә торган иде безгә почмакта басып торсак. Мәктәптә дә тәртип бозганда бастыралар иде почмакка. Сәламәтлек өчен файдасын аңламаган инде ул чакта. Бер ноктага карап торгангамы, күз дә яхшы, башта уйлар да, искә алганыгыз булгандыр, зифа булып үсте буйлар да, дәрес буе басып торудан аяклар да бераз талгандыр, почмак аркасында безгә акыл чыкмас өчен кереп калгандыр.

Бу инде синең белән миңа безнең дәвер кешеләренә нык кагыла. Чөнки бу Роберт Аминуллинга ияреп Тал чыбыгы дигән шигырь име. Чөнки без үскәндә тал чыбыгы була торган иде. Ул матчага кыстырылып куя торган иде. Йә, шул почмак белән ди инде ул туган. Почмак белән бер. Менә мосын өстәсе карган. Ник син менә ут бу шигырьне? Менә Тал чыбыгын татып үскән без авыл балалары. Юк-юк та искә төшә ул салган яралары. Уйлап куям, булган икән шул чыбыкта да хаклык. Әллә тәмен татыганга бу тормышта юл таптык. Акыл чыбыгы арт якка ай-ай аз ябышмады. Әле дә колак төбендә выж диткән тавышлары. Ул чыбыкның дәрәҗәсен хәзер генә аңлыйбыз. Кеше булгач, акыл кергәч, рәхмәт әйтеп данлыйбыз. Куярлар иде кыстырып матчаның ярыгына, шуның аркасында алдык белем дә ару гына. Хәзер өйләр дә матчасыз, тал чыбыгын тал чыбык кыстырырга, башта биргән балаларны юк-юк та кыздырырга. Кызыл түгел заманасы, өйдә чыбык тормагач, чыбык яндырган җиреңне учың белән уңмагач, моны ничек аңлатасың, өй төзиләр матчасыз, матчада чыбык тормагач, балалар да патшасыз. Аңлыйм, авторитет түгел, тал чыбык балаларга, технология үзгәрде, Каеш кирәк аларга. Мирас булып калган ул безгә ата-анадан, мин ышанам талчыбыкның кайтуына яңадан. Яхшы.
Чынлап та, ул теге бар бит әле, э, баланы ди, э, чыбык чакта бөгергә кирәк ди, шулмы да синонимаймы? Юк, э, хәзерге балалар бары ка- чыбык тәмен татымый, белмиләр алар. Бездә инде аны акыл чыбыгы дип тә йөртәләр инде. Әти тыңламасаң инде, әнкәй дә Ә тигез кайта, чыбыкка гына күрсәтә торган инде. Шуңа күрә хәзер каеш та, хәзер бер нәрсә дә бүгенге заман баласын куркыта алмый. Ну, без шушының белән дә бәхетле. Безгә тал чыбыгы белем, акыл, тәрбия, иман, мөхербан, инабат һәм җа шулай ни, башка менә шундый яхшы сыйфатларны бирә. Менә бит кеше булып үскән. Эсэ. Менә Синең белән сөйләшү кызык инде улай инде. Рәхәт. Сиңа да шулай дөресме? Бик тә. Әнә менә бу камера булмаса, без әллә кайларга кереп киткән булыр идек. Әле без театр сәнгатеннән башлаган инде әллә кайларга барып кайттык. Ну, ул тормыш үзе театр. Менә мин э, кайбер җирдә бит артистларга кирәк, сәхнәдән тышта имә. Була бит андый хәл. Тормыш театры.
Тормыш театр, әмма дә ләкин менә без инде сәхнәдә хәзер 40 ел Өлфия белән бергә име. Но әйтәләр бит инде, кайсы бер вакытта сәхнә киләләр дә концерттан соң инде андый сүзләр дә ишетә, кыланасыз гынадыр сәхнәдә, театр уйныйсыз диләр инде. Шулай бит. Әмма дә ләкин менә безнең сәнгатьтә дә безне белгән бөтен дусларыбыз да, сәнгать кешеләре бигрәк тә инде, Безнең гаиләдә дә, сәхнәдә дә бер төрле. Без беркайчан да кеше алдында театр уйнамадык. Шуңа күрә шуның белән дә башталардан аерылып тордык. Ә инде безнең җырлаган дуэтлар һәрвакытта да үзе бер театр булды. Ул бит парлап җыр җырлау, ул бер белмәгән кеше белән, Мөхәббәт темасына мулаем итеп, ул бит дуэт җырлауның, җырларның бит төрле мәгънәсе бар. Барыбер син яраткан җырыңның мәгънәсен, әгәр дә бер-береңә менә ниндидер мөнәсәбәт булмаса, ярату булмаса, мөхәббәт булмаса, име ичке кичереш булмаса, син аның бар асылын тамашачыга җиткерә алмыйсың. Ә менә безнең дуэтларыбызны һәрвакыт кына әйттеләр, әйтәләр, сезнең бер спектакль үзе бер театр дип. Ул шулай булырга тиеш. Ул бит һәр җыр, име, ул хәтта син э, менә э, сәхнәдә дуй җырлаганда кочаклап алуда име, ул ничектер башыңны башка куюда, ул э, партнерыңның кулын тотып кына алуда ул ниндидер бер э, дөрес булырга тиеш, ул оправданно булырга тиеш. Ул театр сәнгатендә шулай, аның дөрес мизансценасы булырга тиеш. Поэтому Менә театр ул эстрада да үзе бер театр име? Тормыш та театр. Ә театр эчендә әле ничә театр бар? Син дөрес әйтәсең, тамашачы бит инде матурлык карар кирәк. Дөрес.
Син ул матурлыкны бирмәсәң, син гади генә чыгып җырлап, менә мин ничек матур җырлыйм, тавышым бар, ул гына җитми бит, дөрес әйтәсең. Үзеңә үзең соклану гына. Әй, үзеңә үзең соклану. Әй, менә мин матур, менә мин, мине генә карагыз да. Менә шул шул нәрсә күп кешеләрне боза Илсур. Мин беркайчан да сәхнәдә ямьсез булырга нитмәдем. Тырышмадым да. То есть матур булырга тырышмадым. Ничек бар мин шулай. Кыланам, тиргәсәләр тиргәрләр, ул мимика, ә инде юмор, мәзәк сөйләгәндә андый нәрсә булмаса булмый. Бездә синең белән икебездә күп юмористларга караганда, менә кай юмористлар бар, шуның кем икәнен әйтеп тормыйм инде. Үзе шаяртырга ярата кешедән әйме. Ә үзеннән шаяртсаң яратмый. Үз ирония дигән әйбер җук, ә бездә сиңдә ул әйбер бар. Без рәхәтләнеп үзебездән Бер-беребездән көләбез без. Бер-беребездән Мин көлеп. си- Юк. Әйе. Ә Бу чыннан да Үз ирония бу.
бумы, бу бөтен кешегә дә бирелә торган әйбер Әйе, түгел, әйе. дими. Менә мин моны б- башка сүз белән әйтә алмыйм. Үз-үзеңнән көлә белү бит ул. Әйе, кеше көлгәндә дә син шул тәнкыйтьне, әйме, күтәрә ул. Шунда кушылып көләсең.
Шул, ә, Матур, яхшы итеп күрсәләр үзеңне син. Менә мин мин ул якны яратам. Мин кеше, әгәр дә мәзәк аңламый икән, кеше белән сөйләшмим. Шуңа күрә миңа синең белән аралашырга һәрвакыт телефоннанмы, былаймы җиңел. Чөнки любой темага теләсә ничек сөйләшеп була. Хәтта бер нидә сүзеңне белән гафу ем, онытма фикереңне. Бергә эшләгән исеме кирәкме инде? Хәзер киләбез шулай базарда. Мин Зөлфия белән Каршыга очрадылар да, теге хатыны белән килә инде. Ну, хатынын бер дә күргән юк. Ну, беләбез инде, исемен беләбез, ишетеп беләбез. Шуннан соң бу килгәч инде теге кыенсынып да, менә бу минем хатыным, ничек әйтәм, син үткәнендә башка кеше белән таныштырган хатыным дип әйтеп, Мусак, а икенче бейтәм, син, син конкретно гына әйтәле, мин бит шаяртам мин диме? Башта хатынның йөзе бозылды, аннан үзенеке бозылды.

Үз-үзеңнән көлә белү, ул зур батырлык, зур кыюлык, зур талант, һичшиксез.
Син бу китабыңны укыр өчен генә алып килдеңме, әллә безнең театрга бүләк итәргә алып килдеңме? Әйе, бу театрга бирерсеңме моны, үзеңә калдырырсыңмы, анысын белмим, әмма ләкин бу китапны мин бүләк итәм. Сиңа калдырам. Син инде хәзер Тинчурин театрында бик зур вазифа башкарасың. Ну зур дип түгел инде.
Юк.
Мин аның теге эшеңнең, вазифаңның ниндилеген беләм. Кайсы кабинетта утырасың, нинди должность икәнен генә әйтмим, әмма дә ләкин тамашачылар белән эшләү. Шушы Һәрберсе шәхес булган, һәрберсенең үз характеры булган менә шул театрда эшләү. Алар барысы да артистлар, алар барысы да зур кешеләр. Бөтен кеше дә артист була алмый. Мин аларны барысын да яратам. Тинчурин театры артистлары барысын да хөрмәт итәм. Алар белән менә шушында бергә аралашып эшләү, бу зур вазыйфа һәм зур җаваплылык. Рәхмәт. Шуңа күрә болай итеп мине мактаганың өчен, якын итеп. Мактамыйм.
Мин сиңа тагын бер сүз әйтәм. залларыгыз тулы булсын. Амин. Тамашачылар яратып шушы Тинчурин театрына йөрсеннәр. Матур-матур спектакльләр сәхнәләштерсен, яхшы режиссерлар уйна килсеннәр, спектакльләр куйсыннар. Һәрвакытта да ул бит әле театрның асылы, дими, артистларның тормышы ул бит әле җитәкчеләрдән дә күп тора. Шуңа күрә менә монда эшләгән Инде ничә еллар хезмәт куйган Фәнис дуска мин инде сәламәтлек телим. Чыннан да, менә ул театрның, ничек дип әйтим моны, театрның бирелеп эшли торган иң яхшы, иң акыллы, иң сабыр кешеләрнең берсе. Әйе, Аллаһ Тәгаләнең Амин дигән җиренә туры килсен һәрбер әйткән сүзләрең. Рәхмәт. Инде мин соңында традицион дип Сорау бирә торган идем, син аны уже алдан ук әйтеп куйдың, театрга нинди теләкләрең, киңәшләрең бар дигән. Яңадан кабатласам ярый бит.
Ысытырак булыр.
Тагын бер сорау, мин мин үзем өчен инде традицион дип куйган. Менә сиңа бигрәк тә бирәсем килә бу сорауны. Яңадан берәр спектакльдә уйнап карарга теләгең юкмы?
Син бит минем фикерне укыйсың. Менә минем имеш, хыялым бар, бәлки мине Тинчурин театрына чакырсалар, име.

Менә э, спектакльдә уйнасым килә минем әйме. Шунда җырлы рольме ул, комик рольме? Уйнасым килә. Минем хыял ул. Ул хыялсыз яшәргә җарамый. Бик яхшы хыял. Менә Алла булган булса, насыйп булса, бәлки э, бу бәхет тә миңа тәтер. Мин бит инде сәхнәне беләм, сәхнәне яратам, мин тамашачыларны яратам. Алла биргән булса, бәлки бер роль табылыр, бер спектакльдән.
Бәрәкалла дигән, Бәрәкалла. бусы дигән. Аны син язсаң гына инде.
Икәү.
Икәү.
Язабызмы? Әйдә. Язабыз. Кул ике өч тапкыр бирешәбез, китабыңны бирмисең. Менә шул кул биреп кенә китапны һаман яшерәсе килә бит. Китап алган кебек булсын дип, ирек куеп әле Рәхмәт, бик зур. Укы!
Укыйм, Алла бирсә. Дустым, Мортазага бүләгем, китабымны бүләк иттем, соң булса да. Әй, шаһитләр алдында дигел. Шаһитләр алдында.
Ярый. Бик зур рәхмәт менә шу тапшыруга чакырган өчен. Исән сау эшләргә язсын. Барыбызга да.
Тамашачылар әйткәнемчә инде театр сәнгате инде ул җылата да, көлдерә дә торган сәнгать. Хәзер инде эстрада үзегез дә күреп торасыз. Хәзер дөбер-шатыр Хәзер уйландыра торган әйберләр бик юк. Әмма ләкин менә яшьләргә тәрбияви менә шул театр сәнгате генә калгандыр дип әйтәсем килә инде. Үзеңә бик зур рәхмәт. Вакыт тапканың өчен, килгәнең өчен. Инде синең белән озак еллар без дус. Кайчан беренче тапкыр башланганы да истә түгел. Хәзер инде танышу. Милли радиода очрашка дип беренче тапкыр. Ә, бит мин Казанга күчкән чорда э, теге Дулкын радиосына син мине чакырып, Илсур бер юмористик әйбер эшлик дип эшләдек бит. Мин бит анда әзрәк юмористик шундый тапшырулар алып барам. Аңа да 30 елдан артык вакыт үтте. Менә күрәсеңме, гомер үтә. Әле менә бүген очрашкач, искә төшерлек әйберләр бар.